Tajjeb jew nagħtu nagħtu bidu għal dawn il-jiem partikolari ta' ta' dan iż-żmien ta' ta' Randan, ma partikolarment ta' din il-ġimgħa, il-Ġimgħa Mqassama. Kont se saret tradizzjoni fil-kappella ta' hawnhekk li dan tliet ijiem ikunu kura eżerċizzi, xi ħaġa li tiġi ppreżentata biex tippreparana għall-mixja ta' ta' dak li din il-ġimgħa twassalna għalih. Mbagħad, kuraġġi, kuraġġużi, dan il-ħin ta' tard bil-lejl jien naf wara ġurnata xogħol, ħafna minnkom ovvjament, ehm, għalija dejjem tagħmilha ħafna kuraġġ li narakom hawn. Għalhekk entru għal din l-Ewkaristija, għal din il-flokk tal-lejla u nagħmlu talba żgħira fil-bidu mbagħad f'isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Mela jien Perkuk li inti ħlaqtna biex ngħixu. U li inti trid li dal-għixien ikun għixien li jimlilna l-qalb. Int kellek skop meta ħlaqtna. Li aħna nkunu nafu ngħixu b'ħafna ferħ din l-umanità tagħna fuq din l-art. Għalhekk. Poġġulek kull wieħed u waħda minna għal dan it-tlett ijiem biex inħallu din il-kelma, li hija l-kelma tal-messaġġ tiegħek li twassalna biex nagħrfu xi tfisser ngħixu flimkien u ngħixu fl-istess isem tiegħek permezz tal-messaġġ tiegħek, permezz tal-mentalità tiegħek, permezz tal-kultura tiegħek. Permezz ta' ta' xi ħaġa ġdida li inti ridt li twassal f'nofsna. Għallimna nilqgħu u nirċievu, u nħallu din il-Kelma tkompli tkisser u tfarrak dak kollu li hemm fil fil-moħħ tagħna li jibblokka, jirreżisti għal dan il-messaġġ. Amen. Tajjeb, jiena din naħseb it-tielet darba diġà ma ngħidha, dil-ġimgħa ġifieri l-ġimgħa li għaddiet illum it-Tnejn. Din il-ħaġa ngħidha, u għadtha kemm-il darba b'xi modi oħrajn, imma imma jiena nweġġa' ħafna meta nweġġa' ħafna meta meta jiġi xi ħadd u jgħidli, Father, Thank God Sir Taffy. Ma nemminx iktar. U thank God inħlift. Inħossni ħafna aħjar. U jien kull darba nisma' dak tip ta' kliem, illi qed nisimgħu aktar spiss mill-ewwel darba li smajtu xi tnax-il sena ilu xi tifel mill-iskola, jiena Meta tisma' xi ħaġa bħal din ngħid, Mela x'qed inwasslu? Dan jgħid Alla erwieħ m'għadniex Kattoliku, Alla erwieħ. Thank God. U jsaħħar il-grazzi l-Alla. Illi m'għadux Kattoliku, m'għadux jemmen bil-qaraboċ. U meta jiġri, u qed ngħid nerġa' ngħid qed tiġri ħafna iktar spiss, jien kull darba ngħid x'imkien għamilna xi ħaġa ħażina. Bilfors. Bilfors, żgur li li dak kien jiġbah nar li tela' fuq dak salib u ġie f'nofsna u tela' fuq dak is-salib hekk għal xi ħaġa redikola, għal xi ħaġa bla sens. Żgur li mhux hekk. U jien nibża' li l-messaġġ prinċipali tal-Vanġelu tant ma fhimniehx illi bżajna nippritkawh. Il-messaġġ prinċipali ta' Ġesù Kristu kien xi ħaġa li ġie ppreżentat, kien l-iktar ħaġa importanti li suppost kellha tkun fil-mentalità tal-insara. U meta noqgħod bilqiegħda ma' xi ħadd Nisrani u ngħidlu x'inhi l-iktar ħaġa importanti, isemmieli ħafna affarijiet. Barra l-messaġġ prinċipali. Barra dak li jagħmel il-messaġġ ċentrali tal-Vanġelu, tal-Vanġelu. U jien ngħidilkom li l-messaġġ ċentrali tal-Vanġelu mhuwiex magħruf, mhuwiex komuni, mhuwiex jinftiehem, mhuwiex spjegat. U Minflok li Ġesù ġie biex ibiddel dak li kien hemm u minfloku jdaħħal xi ħaġa ġdida u nippreżentaw dak li hu ġdid, bqajna nippreżentaw dak li hu antik. U l-iktar ħaġa qawwija, qawwija li teżisti fil-Vanġeli kollha, jiena qed naqbad ma' San Mattew għaliex dis-sena hija s-sena ta' Mattew allura ħa nieqaf fuq Mattew partikolarment. Illi illi ppreżenta dan dan it-tip ta' mentalità ġdida illi ftit papiet qatt fehmuha. Mhux Father Karm, jew int, ngħid papiet, matul is-sekli tara xi ħadd bħall-Papa Franġisku, ħareġ mill-isptar ilbieraħ, Tinduna li dan, dan aqwa ċar ħafna. Meta ġej mill-faqar u mill-ħafna inġustizzja ta' pajjiż u toħroġ minn hemmhekk u mhux mill, mill-Vatikan, mill-uffiċċju ta' fuq, tinżel għand l-uffiċċju tal-Isfel tal-Papa. Meta tiġi mill-faqar u tiġi minn realtà differenti, imbagħad taqra l-Vanġelu b'mod ħafna differenti milli taqrah fil-Vatikan. U allura l-messaġġ ma wasal qatt ċar. U allura ma kien hemm xejn stramb li jiġi xi ħadd bħal Marx, smajtu b'Marx żgur xi darba, Marx illi jikkritika l-Kristjaneżmu jew il-Kattoliċiżmu bħala r-reliġjon tal-poplu, tal-loppju tan-nies. li s-sostanza li traqqad in-nies, li traqqadhom u jgħidu, Ejwa, ma ġara xejn, issa minn hawn noqogħdu hawn u mbagħad wara mmorru l-ġenna. Hekk biss, hekk biss preżentajna. din ir-reliġjon, imma skont jiena, skont jien, il-messaġġ prinċipali ta' Ġesù Kristu huwa eżatt il-maqlub. Imma jekk ma tippreżentahx ċar, jiġi tgħidlu, ħa nuża l-kelma taż-żgħażagħ tal-lum, tgħidlu jaqq. Kemm iddejjaq nies magħhom jgħiduli hekk it-tfal. Jaqq! Jaqq! Jużawha għal kull ħaġa illi ma jaċċettawhiex. Jaqq! Il-reliġjon saret għaż-żgħażagħ tagħna jaqq! Naċċettawha jew ma naċċettawhiex, ma rridux naċċettawha imma dik hija l-verità. Hija jaqq! L-iktar prinċipali, l-messaġġ prinċipali li hemm marbut mal-Vanġelu ta' Mattew li jippreżenta Kapitlu 5 u 6 tad-Diskors tal-Muntanja jibda b' tmien versi biss. U dawk it-tmien versi huma l-messaġġ prinċipali. li jibnu kollox fuqhom. U aħna naħseb li mhux vera bnejna r-reliġjon tagħna, sorry, il-fidi tagħna fuq dawn il-versi, it-tmien versi partikolari. Ma naħsibx. U interpretajniehom, tant ma fhimniehomx, tant ma fhimniehomx illi interpretajniehom b'mod vera negattiv u allura għedna ma nerġgħux nippridkawhom, aħjar noqogħdu kwieti fuqhom u nafx qed ngħid għax vera hi ċara. Jekk inti taqra u tipprietka u imbirki lill-fqar, imbirkin dawk li huma imnikkta, imbirkin dawk li huma bil-ġuħ, imbissarjetha, u sekonda. Jekk jien nippreżentahom hekk, ħadd ma ħa jismagħni, żgur li ħadd mhu ser jismagħni. Jekk l-ispjegazzjoni tagħhom kien, Ejjew nagħmlu nagħtu importanza lil min hu miskin, u min hu miskin vera orrajt, għax se jmur il-ġenna. Hekk. Dik li rrid jien. Min kitibhom jekk kitibhom għalhekk, u mhux għalhekk kitibhom qed nifhmuni nisfera, min kitibhom jekk kitibhom għalhekk jew ma tafx ma jafx xi jfisser tkun fqir. Ma jafx xi tfisser tkun imdejjaq u ma jafx xi tfisser tkun bil-ġuħ biex tikteb xi ħaġa bħal din. Żgur li ma tafx jekk dan hu. U mbierkin, imbierkin għal xiex? Imbierkin għaliex tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet. U aħna qbadna dil-kelma, Saltna tas-Smewwiet, u b'mod banali għednilha li dik tfisser il-Ġenna. Banali, infantili. Issejjaħ is-Saltna tas-Smewwiet bħala Ġenna. Mhijiex dik. Assolutament mija hekk. Imma jekk tgħidilha hekk, allura invertili tonnu jitgħob fqar issa ħi, ta, ma jimpurtax, għax imbagħad tgawdu fil-ġenna. Intom takkwistaw il-ġenna. Din hija l-mod kif aħna interpretajna. Imma l-fqar li huma fqar ma mhumiex boloħ, right? Jgħidulek il-ġenna, il-ġenna jmur sinjur. Mela fqar. Għaliex l-ewwel fregawna fuq din l-art. U mbagħad fregawna anke wara għaliex ħallew ħafna flus biex Father Cam jagħmilhom il-quddies ħalli jidħlu malajr il-ġenna qabilna. Eh, tajba. Daħqu bina hawn u ħa jibqu bina anka wara. Lex, min ħa jidħol il-ġenna? Il-ġenna s-Sinjur ħa jidħol ġenna, mela l-fqir. Ah. Allura, il-beatitudnijiet kważi kważi ġew preżentati bħala l-akbar falliment ta' Ġesù. Jekk m'intix tqil, jekk m'intix mdejjaq u jekk m'intix bil-ġuħ, mela m'intix ibbierek, m'intix ibbierka hi. Għax hekk tinftiehem u taħseb inti li dawk li jsemgħu dal-Vanġelu u sta bene, Taħseb li ħa jgħidu, Ooh, mela ħa nsiru sinjuri fqar. Mela ħa narmu kollox, mela ħalli noqogħdu bil-ġuħ. U mbagħad inkunu mberkin. Taħseb li dawn hekk għamlu? Taħseb li dan kien il-messaġġ ta' Ġesù, imma jekk il-ftiehem hekk il-messaġġ ta' Ġesù, allura il-Knisja qalet ups aħjar ma tantx nitkellmu dwaru dan. Aħjar nagħlqu ħalqna fuq dawn il-beatitudnijiet. Mela, Ġesù ġie, kif ħa nispjegalkom fil-Vanġelu ta' Mattew ċara ħafna, ibiddel dak li kien hemm qabel, li jfisser dak li ta Mosè. Il-Vanġelu ta' Mattew għandu skop wieħed, li juri lil-Lhud illi Ġesù huwa akbar minn Mosè. That is the only reason għaliex Mattew kiteb il-Vanġelu. Ma kitbux biex jgħidilna x'ġara, kitbu biex jgħidilna eżattament li Ġesù huwa aqwa minn Mosè u din tkun xi ħaġa kbira għall-Lhud, eh, tgħidilhom tgħidilhom xi ħaġa hekk. Jien nipprika ħafna postijiet. Kumbazzjoni mhux is-Sibt li għadda, le, s-Sibt ta' qabel, s-Sibt ta' qabel fuq qiegħed għall-komunità, kien hemm 300 lill-komunità. U għedtilhom, Jien xtajthom il-Beatitudnijiet u qaluli, Iva. Għedtilhom, Kemm kien hemm, kemm hemm, mhux kemm kien, kemm hemm, kemm hemm, kważi kemm kien hemm kienet tagħmel iktar sens, kemm hemm sitta, disgħa, sebgħa, tmienja, sebgħa, u kien qed itellgħu l-lotterija? Imbagħad għedtilhom, Tafu kemm hemm kmandamenti? Għaxra, għaxra, ħadd ma tfixkel. Aqqas waħda, ħadd ma tfixkel. L-iktar ħaġa importanti, Ġesu ġi jissostitwixxi il-kmandamenti, jissostitwixxihom Mhux għadna sal-lum l-unika ħaġa importanti li nippritkaw huma l-Għaxar Kmandamenti. Ġesù ġie jissostitwixxi l-kmandamenti bil-beatitudnijiet. Ma mur imkien fejn in-nies jafu x'inhuma l-beatitudnijiet. Ġeneralment jiftakru l-ewwel waħda għax hija l-iktar waħda antipaka. Jiftakru. Imbagħad kien ifqar. Dik, daw dik jiftakru. L-oħrajn Nipprovawa? Ux vera, le? Ma poġġejnijiex, ma poġġejnijomx emmek b'importanza. Għax int tiftakarom sew il-fondamenti jek tiftakarom, imma tiftakarom aħna tal-etadana għom sew ċar bl-amment wieħed wieħed wara xuxin, il-numeri eżatti jikkorrispondu għalli madnub. ċarissimu. Għax lili għamluli sentej jeqirdu kuljum jgħiduhomli. Sentej sħaħ biex għamilt il-praċett u mbagħad il-griżma. Sentejn sħaħ, jew erba' snin naħseb, sentejn qabel il-praċett u sentejn qabel il-griżma. Eh, għax aħna ta' sitt snin għamilna praċett u ta' tmien snin għamilna l-griżma. Erba' snin sħaħ jirrepetu, jirrepetu, jirrepetu kuljum jew mit-tnejn sal-ġimgħa ma neseġerax. jew id-drabi li morna, għax mhux kulħadd mar l-istess duttrina u mużew, eċċetera, jien ma mortx mużew, mort duttrina, jpoġġulna l-kmandamenti ċari. Kieku xi darba xi ħadd qatt qalli xi ħaġa dwar il-beatitudnijiet. Tant ma fhimnihomx li bżajna nippritkaw. Il-messaġġ ċentrali prinċipali tal-Vanġelu ma ġiex pritkat. minn dawk li jsegwu l-Vanġelu. Ma ġiex prikkat minn dawk li jsegwu l-messaġġ ta' Ġesù. Il-kmandamenti kienu l-liġijiet li Mosè ta lill-poplu Lhudi. Mhuwiex il-messaġġ ta' Ġesù. Mhuwiex jekk ġie Ġesù biex iħalli l-kmandamenti u nifqu hemm, ja ħasra ġie għal xejn u tela' 'l fuq għal xejn. Jekk ġie biex iwassilna xi ħaġa ġdida, u kull ma qal kien, Qatalni u l-Għaxar Kmandamenti ħa tkunu taf biex ħa tqerru, għax aħna moħħna fil-qrar. Daqshekk, jekk dak hu r-raġuni għalfejn il-prinċipali tal-messaġġ ta' Ġesù Kristu, mela Ġesù xorta ma ġiex għax konna nafuh qabel ma ġie, x'ġej tagħmel, kont tgħidilna xejn ġdid. Imma dan mhuwiex il-messaġġ ta' Ġesù. Ġesù. Mattew vera jpoġġiha ċara, eh, jissostitwixxi dawn bħala kmandamenti. Possibbli imma jekk ifisser tajjeb li tkun fqir u tajjeb li tkun baħnan u tajjeb li tkun imnikket u tajjeb li tkun bil-ġuħ. Dak l-iktar ħaġa importanti, possibbli il-messaġġ ta' dan huwa daqshekk vojt? Possibbli daqshekk bla sens, daqshekk negattiv, anzi negattiv? Possibbli Ġesù biex itina l-oppju ħalli nagħqad hawnhekk norqdu ħalli mbagħad naħsbu biss għall-ġenna u naħsbu għal dinja oħra u mhux din id-dinja. Dan kien il-realtà ta' Ġesù. Ma jien ngħidilkom li jekk tama li sa nhar l-erba, tiġu tliet ijiem tkun dejqhomkom xi lejla ma terġa' tiġu iktar. Darba lesti jew taqtgħu qalbkom l-ewwel messaġġ ħa ngħidilkom x'jiena l-ewwel l-ewwel bejt li biss ħa nitkellem fuq qalbkom. Jekk jekk tifhmu sew dawn, mela l-massaġġ ta' Ġesù Kristu mhuwiex l-oppju, imma adrenalina. Lilek tgħidlek hu, din għandha l-qawwa illi tbiddel is-soċjetà. U tajt biex il-gvernijiet ħaditlu s-soċjetà. U tajt biex il-prinċipji l-oħra ħaditlu s-soċjetà. Kemm ivvintanja prinċipju, teoriji u sistemi differenti, xi ħaġa bidel is-soċjetà? Le, imma qas il-Kristjaneżmu. Aqqas il-Kristjaneżmu. Għaliex ma qbaddix dan il-messaġġ u ħadnieh eżattament xi jfisser u kif inhu. Jekk nibdew naqbdu dal-testi importanti, naraw dal-ħames kapitli pereżempju, Mattew, eċċetera, nifhmu illi illi dawn kitbu fuq livell vera profond. Il-livell litterarju tal-Vanġelji mhux qed jitkellem fuq reliġjon, fuq fidi, fuq għeni. Il-litteratura qed nitkellem. Il-livell litterarju tal-Vanġeli iħaqqaqha mal-ikber litteratura li teżisti fid-dinja, il-kwalità u l-mod kif inkitbu. Naturalment jien naqrahom bil-Malti u żupp tfottejniha. Ma tistax tifhem b'dak il-mod litterarju. L-Evanġelisti kienu kittieba first class. First class. Kitbu fuq livell profond ħafna. Dalgħodu kont qiegħed mat-teachers, għax it-tnejn minnhom hawn, qiegħed mat-teachers bdejt ngħidilhom aqbad dal biċċa Vanġelu. U mhux tifhmu tifhmu. Ma tifhmux. Ma mhux miktub biex inti taqbad it-translation tiegħu, taqrah bil-Malti u tgħid, eh, fimt, mhux fimt. Issa taraw kemm ma fimtu xejn se nhar l-Erbgħa fuq dawk it-tmien versi illi ħa nitkellem fuqhom. Illum vers wieħed biss ħa nitkellem. Imma, tara kif ma fhimna assolutament xejn. L-Evanġelisti kienu teoloġi kbar, litterarji kbar iħaqquha mal-akbar kitba tad-dinja, mal-akbar kitba oħra tad-dinja. B'attitudnijiet hemm tnejn, hemm f'Mattew u hemm f'Luqa. Jien ħa naqbad ta' Mattew għaliex huwa l-Vanġelu li li rrid nippreżenta jiena, insomma. Kull Evanġelista, kull Evanġelistu kellu messaġġ wieħed. imma b'metodu differenti, kellu forma differenti, kellu stil differenti, eċċetera mod differenti, imma l-messaġġ hu identiku, hu l-istess. Però jagħmel differenza għal min jien se nikbu. Jekk jiena nitkellem ma' tfal ta' għaxar snin, ma nitkellimx hekk. Jekk jiena nkun naf li ħa nitkellem ma' Protestanti biss, probabbli nitkellem hekk ukoll. Imma imma mela jekk jien qed nitkellem fuq ma' Musulmani għax jien ġieli qatt bilqiegħda ma' Musulmani nitkellem, ma nitkellimx bl-istess lingwaġġ li nitkellem magħkom hawnhekk. Imma ma nidejjaqx nippreżenta dan l-istess ħaġa li qed ngħid. Imma nuża lingwaġġ differenti. Il-Evanġelisti kellhom stil partikolari għalfejn jigdbu. Mattew kiteb għal-Lhud illi kienu aċċettaw lil Ġesù bħala l-Messija. Allura, mingħajr ma telqu t-tradizzjonijiet ħafna drabi t-tradizzjonijiet li kellhom tal-Lhud. Għid lill-Maltin tmurx iktar id-duluri, għidilhom. Aħna biss fid-dinja kollha nagħmlu d-duluri, eh? Ma teżistix id-duluri. Malta biss tagħmel hekk. Imma anke l-Maltin ma jagħmilhiex, ma jagħmluhiex. U jippruvaw jagħmlu anke fid-dar probabbli. Naqra tneħħilhom it-toroq, anke d-dar jibdew jagħmluha. Għax ma tistax tneħħi, tista' toħroġ kien jgħidu fuq il-Lud, tista' toħroġ il-Ludi barra mill-Eġittu, imma ma tistax toħroġ l-Eġittu minn ġol-Ludi. Tifhmuha? Hekk jiġrilna, anke aħna, hekk jiġrilna. Dawn kienu Lhud li baqgħu jemmnu bit-tradizzjonijiet. U ried jurihom, għedtilkom diġà, Mattew ried jurihom illi Ġesù huwa superjuri għal Mosè. U allura ried jippreżenta ħafna affarijiet. Pereżempju, Mosè, skont il-Lhud, kiteb l-ewwel ħames kotba, il-Pentatewk, l-ewwel ħames kotba tal-Bibbja, l-ewwel ħamsa nien. Allura Matteo jaqsam il-Vanġelu tiegħu f'ħamsa u jippreżentahom biċċa biċċa proprju fuq l-istess livell, ħames biċċiet. Anke anke d-Diskors tal-Muntanja maqsum f'ħames biċċiet innifsu, dak iż-żewġ kapitli biss. Datteo jaf x'qed jagħmel, għattilkom dawn kienu intelliġentissimi, eh, min kiteb kien intelliġenti. Ma kellux l-idea joqgħod jikteb x'ġara, m'hemm hekk, irid iwassal teoloġija, allura vvinta xi ħaġa biex il-messaġġ tal-eorġija tiegħu jasal ċar. Dak li għamel. Għallu għamilha b'ħafna litteratura vera profonda. Għandna pereżempju affarijiet bħal xi ħaġa nsibu Mose biss, nsibu ah, sorry, Mattew biss, insibu f'Mattew pereżempju nafu li meta ħarġu mill-Eġittu Alla joqtol l-ewwel iben tal-Miġisjani kollha barra tal-Lhud illi għamlu d-demm tal-ħaruf mal-koxxa tal-bhim. Allura Mattew, biex juri r-realtà għadha l-istess, x'jagħmel? Jirrakkuntalna u jgħidu t-tfal dwar it-twelid ta' Ġesù, it-tfal, Erodi jmur joqtol it-tfal minn santejn 'l isfel. Mattew biss isemmiha, Afer isemmiha, biex jurina li dan, bħalma ġara lil-Lhud u storja ta' Lhud fl-Eġittu, ser jiġri hawnhekk ukoll. Għaliex? Għaliex għad hawn bħalissa hawn il-Fargħun il-ġdid, dak li għandu l-poter, kull min għandu l-poter jagħmel l-istess straġi. Jagħmel l-istess traġi u ried jippreżentah b'dan il-mod. Mosè tela' fuq il-muntanja u niżel, għamel patt ma' Alla u niżel bil-Liġi. U allura l-istess jagħmel Ġesù, Ġesù jitla' fuq il-muntanja u jħabbar patt ġdid. Dan il-patt ġdid li juri jipproponi relazzjoni ġdida ma' Alla. U din id-differenza ta' dawn iż-żewġ affarijiet. Id-differenza, li xi wħud minnkom kont tkellimt magħkom għax iltqajt magħkom f'xi postijiet f'mumenti differenti, xa x'inhi d-differenza bejn reliġjon u fidi? X'taħsbu hi d-differenza tar-reliġjon mill-fidi? Ħa nagħmel l-conclusion qabel nippreżenta. Il-conclusion ta' dak li ħa ngħid issa hu, Ġesù ġie fid-dinja biex joħroġna mir-reliġjon. Ġesù ġie fid-dinja, mhux qed ngħid ereżija, Ġesù ġie fid-dinja biex joħroġna mir-reliġjon. U jdaħħalna fid-dinja tal-fidi. Dan hu l-iskop ta' Ġo City. Xi tfisser reliġjon? Reliġjon ifisser jien nagħmel xi ħaġa għal Alla. Nagħmel xi ħaġa, nagħmlu xi ħaġa aħna quddiem Alla, biex Alla jħobbna, biex Alla jaċċettana, biex Alla jtina t-timbru, bħalma jkollna għad-disko, u tkun tista' tidħol. Dak. Daqshekk ifisser ir-reliġjon. Difja xi tfisser ir-reliġjon? Ma' Ġesù dan spiċċa kollu. Kollu. X'tagħmel inti għal Alla ma tagħmel ebda differenza. Ejja l-Ħadd u ġġiex il-Ħadd għal Alla ma tagħmel ebda differenza. Mhux vera. Li inti tagħmel xi ħaġa għal Alla, dan, skont Ġesù, issa spiċċa. Ġesù jippreżenta relazzjoni ġdida ma' Alla fejn dak li hu importanti mhuwiex x'jagħmel il-bniedem imma x'jagħmel Alla magħna. Mhux x'tagħmel int ma' Alla, imma x'jagħmel Alla miegħek. Dan, din hija d-differenza prinċipali kbira li, ta' differenza ta' mentalità, li ġab Ġesù. 2023 il-Knisja Kattolika fehmitha, la l-Knisja Kattolika, la l-Protestanta, la Ortodossa u u wisq iktar ir-reliġjonijiet l-oħrajn, partikolarment Musulmana, Lhudija għadhom hemm, eċċetera. Le, ħadd minnhom ma ħa dan il-prinċipju. Kollha għadhom jippruvaw jimpressjonaw lil Alla ħalli jaċċettani forsi jdaħħalni ġenna. Daqshekk. Dik hija reliġjon. Dik mhix parti minn dak li ġab Ġesù. U dak mhux dak li Għal Ġesù mhux il-livell ta' reliġjoni ma il-livell tal-fidi. Mela Ġesù jippreżenta relazzjoni mal-Missier Dak is-sogra ħafna li lil Alla sejjaħlu missier. Ħadd ma qatt lil Alla qallu missier, ħadd. Ma tarax tgħidlu lil Alla missier, dik hija xi ħaġa ġa kont tiskomunikah minħabba fih. Mela, Ġesù Għalih, ir-relazzjoni ma' Alla mhix ibbażata fuq l-ubbidjenza tal-liġi, kemm taf tobdi l-liġi, imma fuq kemm inti tixbah lil Alla fl-imħabba. U din hija importanti ħafna, dat-tieni punt. Hi importanti ħafna għalfejn importanti għaliex għaliex hemm min ma jistax josserva l-liġi u jekk xi ħadd fil-Lhudi ma kienx jaf jew jista' josserva l-liġi, kien Mhux tajjeb. M'għandux ġustizzja. Mhuwiex ħa jibni relazzjoni ma' Alla. Ma, ma jistax jiġi aċċettat minn Alla. U tieqaf hemm. Ħa ntikom eżempju sempliċi, ġieli forsi smajtuni ngħid, għax għadtu xi darba jew tlieta fil-kappella għall-inqas. Nies bħal Raja kienu meqjusa bħala l-agħar nies tal-poplu Lhudi. U r-raġuni għalfejn kienu meqjusa bħala l-agħar nies, għaliex ma setgħux jobdu l-liġi li tgħid is-Sibt tmur, nhar ta' Sibt tmur is-sinagoga titlob mal-komunità. Daw għandhom ix-xogħol u qegħdin jergħu n-nagħaġ 'l bogħod u ma jistgħux jiġu kull darba biex jattendu. Allura la ma setgħux jobdu din il-liġi, dan ifisser li huma m'għandhomx ċans. M'għandhomx Salvazzjoni. Ma jistgħux ikunu ġusti. Jekk inti ma tistax tobdi l-liġi, I'm sorry, I'm sorry. You're Allura tibqa' fejn inti. Tibqa' fejn inti. Ma din diskriminazzjoni tiġi. U Ġesù ġi biex jurina li li tobdi il-liġi u liġi partikolari mhijiex ir-raġuni prinċipali ta' kif tibni relazzjoni ma' Alla. Ġesù ġie biex ibiddel ir-relazzjoni tagħna ma' Alla, li mhix mibnija fuq il-kapaċità tal-ubbidjenza lejn il-liġi, imma fuq il-kapaċità ta' kemm inti tixbah lil Alla fl-imħabba. Kemm inti taf tħobb bħal Missier. Il-liġi mhux kulħadd jista' jobdihom. Imma ngħidlek, kulħadd jista' jħobb. Mhux għax faċli. Se tgħid faċli. Imma kulħadd jista' jħobb. Tista' tagħżel li ma tħobbx u tgħid tajb ma tafx tħobb jew tajb diffiċli tħobb. Imma imma issa din hija xi ħaġa li tagħmel inti. Allura Ġesù ma jibnix il-relazzjoni fuq Jien naf il-merti, aħna bqa' min ngħaġġeb fuq dawn il-birkin, merti, ħaqqek, l-ubbidjenza li tagħmlek ħaqqek l-imħabba ta' Alla. Inti tobdi l-liġi u jien ma ksirtx kmandamenti u bid-dritt Alla jħobbni. Bid-dritt Alla jrid jiġi għandi u nitla' nitqarben. U bid-dritt immur il-ġenna wkoll. Għax jiena għamilt kollox biex ma nitlifx, ma niksirx ebda kmandament. Ma' Ġesù, il-mertu tilef kull sens. Dak tip rikolli hawnhekk, fuq l-artal, kultant ikun qed inħabbtu ma' dak il-ħajt. Għaliex ħlief bħall-bieraħ, minn ġie l-quddiesa, rani fil-offerti waqaft u biddilt il-kliem kollu, ma qrajtix. biex forsi jkollna l-mertu, kważi kollha t-talbiet tal-offerti marbuta mal-mertu ma fidniex ta'. Ma fidniex, għax dan ktieb uffiċjali ta' Knisja. Ma fidnihiex din ir-realtà. Ġesù neħħa kull sens ta' mertu, il-mertu tilef kull sens għal Ġesù. L-imħabba ta' Alla mhijiex hemm fuq il-livell ta' ħaqqekx timmeritahiex jew le, imma,

Il-grazzja t'Alla. Imma jekk hija grazzja f'din ta' San Pawl bil-kelma, ġejja mill-kelma gratis illi ssibha anke kultant xi affarijiet li tixtri, hemm ten per cent gratis, fifty milliliters gratis, gratis tfisser b'xejn biex qed tinħallas għalihom dawk. Gratis tfisser b'xejn. Il-kelma grazzja tfisser b'xejn. Alla qed itik kollox b'xejn. Ma ħaqqekx, u żgur li ma ħaqqekx. Kieku ħallqot għaxar argumentati ħadd tibda biss, le le ma ħaqqekx. Imma Ġesù ġie jgħidilna, int ma tirċivix għax ħaqqek, int tirċievi għax Alla jrid itijielek. U jridek tibni relazzjoni miegħu u tirċievi l-imħabba tiegħu b'xejn. Ah, ah, le, b'xejn. Eh, nitfixklu. Vera, vera nitfixklu. Hemm ħafna dettalji mhux għalfejn nidħol, Mosè ma daħalx fl-Art Imqaddsa, Mosè miet miet fuq il-Muntanja Nebo, u allura kellu bżonn qabel jitlaq u jmut kellu bżonn ikollu suċċessur. Ġesù, Mattew jagħmlulek wieħed li jispiċċa l-Ġesù, il-Vanġelu, jispiċċah fuq il-muntanja. Nerġa' jitellgħu fuq muntanja ħabiċċa qabel jitlaq sema. Jitellgħu fuq il-muntanja u m'hemmx bżonn suċċessur għax jgħidilhom jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Mela, Mosè tela' fuq il-muntanja u ta għaxar kmandamenti. Lil min? Lil poplu wieħed. Lil poplu Ludi. Ġesù tela' fuq il-muntanja u tagħna tmien beatitudnijiet. Lil min?

Għax Ġesù qam fl-ewwel jum wara l-ġimgħa. Mela ġimgħa għandha seba' u qam fil-ġurnata ta' wara. Mhux fis-Sibt, il-ġurnata prinċipali. Le, l-ġurnata ta' wara. Mela għandek il-ġranet sas-Sibt. Wieħed, tnejn, tlieta, aħna bil-Malti hekk qegħdin, Ħadd, wieħed, tnejn, tlieta, erbgħa, Ħamis, ħamsa, sitta nagħmluha ġimgħa, seba', Sibt, seba', u mbagħad il-Ħadd ta' wara jiġi tmien jum. Tant kienet importanti li l-ewwel battisteri kien ikollhom forma ta' tmienja ottagonali li ma jispiċċax, il-ħajja eterna li ma tispiċċax. Mhux hekk biss, imma jekk taqbad il-Grieg, u din issa skoprini għax il-Grieg qiegħed f'idejna dal-aħħar ftit snin, il-beraħ tlula, fil-1965 l-istudjużi kellhom il-Grieg kollu f'idejhom. Fil-1965, mhux dak li għamilna Ġuġu Għawdin. bit-translation fażwija li għamlulna bil-Latin, ohh, ħafna. Imma meta taqbad il-Grieg u taqra bil-Grieg il-beatitudnijiet kollha, u kif taqrahom, tgħodd il-littri, tgħodd il-kliem kollu, tgħoddhom, litteralment tgħoddhom, Issib li hemm 72 kelma, għajr tgħidulix li dan mhux intelliġenti, tagħtik temp ta' imħuha. Apposta, żgur li apposta. 72 kelma. 72 x'ta' x'inhu importanti min-numru 72? Dak iż-żmien il-Lhud kienu jaħsbu li hemm 72 poplu ieħor magħmul bħal tagħna. 72 nazzjon. Tiftakru meta Ġesù jibgħathom u jgħid, u mbagħad bagħat 72 oħra jippritkaw. Għaliex tnejn u sebgħin? Biex ikun hemm wieħed għal kull nazzjoni, biex il-poplu kollu, kulħadd, jiġi jisma' dan il-messaġġ prinċipali. Tnejn u sebgħin. Mela dan mhuwiex messaġġ għal ftit nies, għall-poplu Lhudi biss, imma dan huwa messaġġ għad-dinja kollha, għax tnejn u sebgħin, għall-umanità kollha, letteralment l-umanità kollha. Traduzzjoni naqra kbira, twila għall-qalb biex tiġi għall-ewwel vers, imma kien importanti da biex tifhmu li din xi ħaġa kompletament ġdida. L-ewwel l-ewwel beatitudni imberkin il-faqar fl-ispirtu, il-fqar tal-ispirtu, il-fqar għall-ispirtu, mm, x'ċekk. Imberkin, aħna ngħidu tqal fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-Saltna ta' Stowit. Mhijiex l-ewwel waħda f'kumbinazzjoni, għaliex kieku l-ewwel waħda f'moħħu, hija hemmhekk importanti ħafna għaliex fuq din il-Bejatitudni tal-lejla jinbnew is-seba' Bejatitudnijiet l-oħra. Mingħajr din xejn ma jintfiehem. Aqbeż dil-Bejatitudni u l-Vanġelu ma jagħmilx sens. Aqbeż il-beatitudni u l-kwalità ta' ħajja li jippreżenta Ġesù fid-dinja, ħbieb. Ġesù qatt ma jitkellem fid-dinja ta' wara. Qatt. Jekk kien hemm qassis li qalulek hekk, jew inti fimt hekk għaliex blajta li s-Saltna t'Alla hija dwar il-Ġenna, allura dejjem ħsibt xi ħaġa oħra, allura ma fimt xejn il-Vanġelu. Il-Vanġelu jitkellem biss fuq planet Earth. biss, fuq din id-dinja. Daqshekk biss. Allura, jekk inti tifhem l-ewwel beatitudni u tgħixha, imbagħad tkun hemm possibiltà ta' din id-dinja ġdida li Ġesù ġie biex joħloq. Dinja ġdida, mentalità ġdida. Imma jaf, l-iktar beatitudni li ħolqot problemi, l-iktar beatitudni antipatika, nafuha bħala l-beatitudni tal-fqar. Għal Ġesù, il-fqir mhuwiex imbierek. Imkien ma nsibuha li l-fqir huwa mbierek. Dawk fqar għax is-soċjetà ġabithom hekk. Li inti twilidt f'familja fqira għax lil missierek u 'l ommok wassluhom fejn wassluhom biex inti ma tkunx fuq il-livell tal-oħrajn, għax mhux l-effort tiegħek u qaslu għat-tagħhom. Il-fqar għal Ġesù huma msieken. U d-dmir tagħna, tal-komunità Kristjana, hi li ngħinuhom joħorġu minn din il-kundizzjoni. Thank God jien nagħmel parti mis-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. U wara li għamilt tliet ġimgħat ma' dawn il-karti u ta' għada u ta' pitgħada, Għedt, Għidt kemm inħossni xxurtjat, kemm inħossni ferħan li jien nagħmel minn soċjetà missjunarja, li nagħmel minn kongregazzjoni missjunarja li xogħolna huwa mmorru fil-missjoni ninbidlu r-realtà tal-fqar. Mort il-Perù wara għoxrin sena, qatt ma ridtx nemmen x'qed nara. It was completely different. Ħafna aħjar. Mort il-Pakistan wara ftit snin mhux ħażin, l-istess, wow, illa x'livell kif inbidlu l-affarijiet. Il-Filippini mort ftit, issa mmur dis-sena wara tmien snin u nara, dis-sena ħa mmur sas-sajf suppost, u nara x'ħa nsib wara tmien snin. U kull darba li mmur ngħid, wow, ill x'bidla ġibna, and that is what it's supposed to do. Dak ifisser tkun missjunarju. Ma jfissirx tagħmilhom insara, ifisser tgħix magħhom u tkun fuq il-livell u ġġibhom fuq il-livell tiegħek mhux ġġibhom fuq il-livell magħhom, ġġibhom fuq il-livell tiegħek. Minn fejn ġiet l-idea ta' dal-valur kbir tal-fqar? Minn fejn ġiet l-idea? Minn dak li għedtilkom jiena. Jinkitbu bil-Grieg fis-sena 200 u xi ħaġa, l-Imperu fis-sena 313 saret ir-reliġjon tal-Imperu u allura kollu ħadd jitkellem bil-Latin u nħass li hemm bżonn li jiġi tradott għal-Latin il-Vanġelu biex ikun jista' jinqara minn kulħadd fid-dinja ta' din naħa. U allura beda jinqara bil-Latin, ah beda jitkiteb bil-Latin, traduċa bil-Latin u bdejna nużaw il-Latin biss. Imma meta qlibna mill-Grieg għal-Latin intilef ħafna valur, intilef ħafna sens qawwi li kien jeżisti fil ma kkonservajniex il-qawwa ta' kull kelma li hemm miktuba bil-Grieg, għax ma jistax jiġri. Allura mbagħad insejnija, mbagħad bdejna nagħmlu ħafna interpretazzjonijiet differenti, u waħda mill-interpretazzjonijiet differenti kienet din li Ġesù jbierek il-fqar għaliex huma importanti l-fqar. u saret imposta fuq dak il-gvern minħabba li ġiet fuq il-Latin. Kull beatitudni tibda, tafu intom, henjin, il-fqar fl-ispirtu, jew imberkin, il-fqar fl-ispirtu. Kelma bil-Grieg hija makarios. Xi tfisser il-kelma makarios? Il-kelma makarios tirreferi għal kuntentizza totali, kuntentizza totali. illi fil-mentalità Griega, għax inkiteb li fil-kelma makarios Griega, hija l-għira tal-allat. Għax qed nitkellmu minn lingwa li għandhom ħafna allat. Il-lingwa Griega hija lingwa mhux Kristanija, hija lingwa tal-allat. Allura ħafna diskors u kliem jirreferi għal dan. Illi hija lingwa tal-allat. Għall-Griegi, il-metodoloġija Griega, l-allat kellhom xi affarijiet jappartjenu għalihom. Waħda minnhom kienet il-kuntentizza. Fl-istejjer li għandna, għax hemm ħafna stejjer u sbieħ, ta' l-istejjer, ħafna sbieħ, imma fl-istejjer li għandna meta kienu jaraw l-allat illi xi ħadd mill-bnedmin kien qed jasal għall-kuntentizza vera, kien jitfgħulhom xi diżgrazzja biex ma jirnexxilhomx jaslu għall-kuntentizza. U Ġesù tmien darbiet jgħidilna, Jistedinna, anzi mhux jgħidilna, jistedinna għall-milja tal-kuntentizza. Tmien darbiet qed jistedinna għall-milja tal-kuntentizza. Tiġix tgħid li xi ħadd qalilkom li r-reliġjon tagħna l-isem tagħha hi biex jagħmel in-nies kuntenti. Ferħan. Aħna kull ħaġa li tagħmel kuntent, ferħan, pjaċir, għad-dnub hu dnub. Naqbad is-sens, għalhekk qed jitkellem il-Knisja fuqhom. Ilm, kull ħaġa li għandha pjaċir, sabiħa. Jien naf, ħossu jdnub, ru dnub. U iktar ma nbatu u sofferenzi, konna patrijiet kienu jqogħdu jsawtu daru. U iktar ma ssawwat lilek innifsek, issa tkun qaddis. Xi qdusija hi din? Xi qdusija hi din? Minflok għandna Alla tal-ferħ, għandna Alla tas-sofferenza, tbatija u dwejjaq u jaqt. Jaqt, ta' vera tiġi jaqt. Inkella, immaġina, l-uniku kliem li jiddiskrivi r-reliġjon tagħna u x'qegħdin nagħmlu fuq din l-art hija Alla ta' kuntentizza, Alla le, wied ta' dmugħ. Oh, wied ta' dmugħ, il-madu. Sorry, ma' Illa għallu. Wied ta' dmugħ, dik diskrizzjoni sabiħa ta' kristjaneżmu, tal-umanità fuq din l-art. Da Alla Baal. Jekk da Alla jrid, x'inhi l-aħwa hi din? Ma tarax? Mhux Alla ta' ma nassoċjawx il-kuntentizza ma' Alla aħna bl-ebda mod. Imma l-Bejatitudnijiet sitt minn darbiet wara xulxin jistidinna għal milja tal-kuntentizza. Fuq din l-art, il-Lhud kollox ipoġġu għal wara wkoll, anke l-Lhud, eh, ġifieri wara, wara li tispiċċa d-dinja, eh, dawk mhux għax dak meta tmut ma tkunx il-ġenna jew l-infern jew ma nafx xejn, le, dawk imutu daqshekk. U mbagħad wara li tispiċċa d-dinja, u mbagħad jiġri xi ħaġa, wara li tispiċċa d-dinja, allura kien baqagħlek, ħafna baqagħlek, Ġesù jitkellem fuq illum, issa, hawnhekk, fuq din l-art. U allura il-messaġġ ta' Ġesù baqa' ma wasalx. 2023 sena wara Ġesù Kristu, naqra inqas minn hekk, forsi naqra inqas minn 2000 ukoll, sena wara Kristu, dan il-messaġġ ma wasalx. Dan hu l-ferħ mhux ta' din id-dinja, le ma tad-dinja l-oħra hi ta' u stenna sakemm tmut u mbagħad kollox ikun all right għad-dinja li ġejja. U din l-art? X'din l-aħwa qiegħed tagħmel hawn? Mela, xi tfisser ħenjin il-fqar fl-ispirtu? Eh, fqar tal-ispirtu. Fqar. Għalli qed tirreferi fqar. għal dawk li fil-missjoni f'artijiet it-tielet dinja ma għandhom xejn, jgħixu fil-miżerja, għal dawn qed jirreferi dan il-fqar, għal dawk li huma miżeri? Ma naħsibx. Ġesù ma kienx qiegħed jirreferi għal dawn. Number one, aqta' ħabar. Number two. Il-Knisja dejjem interpretata fuq livell ieħor u dejjem qalet illi trid tkun fl-ispirtu tal-faqar, jiġifieri qed tgħidlek għandek l-ispirtu tal-fqir, jiġifieri inti sinjur, żomm il-flus kollha għandek, ħallihom il-bank mhux dejjaq xejn, imma tintrabax magħhom. Żewġ. Ibqa' hekk, sinjur, għandek ħafna flus u stader u moħħok mistrieħ u m'intix tinkwieta għal għada, għax mhux suppost tinkwieta għal għada, tagħmel xejn ħażin li ma tinkwetax għal għada. Imma inti sempliċement tintrabaċċ magħhom u dan ifisser ikollok l-ispirtu tal-faqar, hekk kienet tinterpreta, u l-Knisja dejjem adottat din l-interpretazzjoni. Imma jekk din hija l-interpretazzjoni ma jsegwi xejn. L-interpretazzjoni prinċipali li nara jiena hija differenti ħafna. Però Ġesù ma ma nafu żgur li Ġesù ma ma jagħmilx ma jfaħħarx l-għani. Meta kien hemm dak iż-żagħżugħani tiftakruh u ġie qallu li timxi waraj, qallu mela le. Mur bih kollox. Tieħ il-fuqra.

It-tielet interpretazzjoni li tingħata hija din, Tqir għall-Ispirtu, jiġifieri bil-qawwa tal-Ispirtu inti tagħżel illi tidħol fil-faqar jew fi spirtu ta' faqar. Mhix l-istess bħall-oħra? Le, mhix l-istess bħall-oħra. Jien nibqa' ngħid Ġesù ġie biex jurina x'inhu l-iskop tal-umanità. Li inti tgħix l-iskop tal-umanità hija biex din l-umanità tgħixha fil-milja tagħha. Mhux int biss imma t-tmien biljuni l-oħra li hemm hemm barra, miegħek. Hekk biss tista' jkun possibbli l-umanità tgħixha din, dan il-milja. Mhux int, id-dar tiegħek, fis-sodda tiegħek, fil-cozy nest tiegħek tal-lejla fil-bark t'hemm barra ta' dak ir-riħ li hemm issa hemm barra. Le! L-iskop ta' Alla għall-umanità hu li ħadd ma jkun fil-bżonn. Li ħadd ma jkun fil-bżonn. Din hi r-rieda ta' Alla. Fi żmien l-Antik Testment kien hemm ħafna allat, bħall-Griegi kellhom ħafna allat, kulħadd kellu alla liegħu, kull kellu alla liegħu, bil-Malti ngħidulha il-Movera, kull bnedmin, kull bniedem, kull pajjiż kellu alla liegħu. U kont tinduna li alla ta' dan aħjar minn alla ta' dan, u alla ta' dan huwa veru ta' alla ta' dan mhux veru, meta l-poplu ta' dak il-pajjiż ma jkun jonqsu xejn. Meta l-poplu tal-pajjiż ma jkollu, ma jkunx fil-bżonn. Hemm tgħid, mela alla tiegħu vera. Għalhekk, l-ewwel komunità li sejjaħ, din hija xi ħaġa sabiħa immens, eh, ftit naqrawha wara l-Għid u daqshekk. L-ewwel komunità Nisranija li qabdet dal-messaġġ u għexitu. L-ewwel komunità Nisranija li fehmet ċar kienet għad mhix mbagħbsa l-meaning ta' dan kollu. Tant għexitu l-ewwel komunità, illi kienu jħarsu lejha u kienu jarawha tagħti xhieda ta' umanità vera sabiħa. Tagħti xhieda tal-qawmien, ngħidilha jien. Kif? Billi kienu jaqsmu kollox bejniethom u jgħixu bħal aħwa. U min kien ikollu xi ħaġa, u hemm storja ta' xi ħadd li kellu għalqa, mar, biegħha, u l-flus tagħha poġġiehom f'idejn, f'riġlejn il-komunità. Dak kienet l-ewwel, l-ewwel komunità. Din hi l-komunità li tagħti xhieda li Kristu qam. Mhux ħa nagħtu xhieda li Kristu qam. Bilqgħod nagħmluhom Insara? Biex noqgħod ngħanduhom? Olle. X-xhieda ta' Kristu qam huwa billi jien, aħna ngħixu f'komunità fejn ħadd ma jonqsu xejn, għax kulħadd jagħti kas il-bżonn tal-ieħor. Qed ngħixu f'komunità li nagħtu kas ta' xulxin. Din hi l-unika prova Diffiċli, għażel diffiċli, altru diffiċli. Miss il-but u tara kif ikollok problema. U allura l-Knisja beżet u ma pritkatx iktar. Imma dan Ġesu ġaġi iġib dinja differenti minn dik li hemm barra. Elfejn sena wara u għadna ma għexnihiex. Forsi naqra l-patrijiet u s-sorijiet, forsi, niddubita ngħidilkom jien, niddubita. Ġesù qal, smajnihom dil-ġimgħa, l-bieraħ, Ħa mmur Ġerusalemm. U allura ħaqqu ħambati u jgħidulu, Ħa niġu nbatu miegħek. U jgħidu, Ġejjer u ħammut. U jgħidu, Aħna lesti li mmutu miegħek. U mbagħad jgħidilhom, Morru biegħu kull mantom. Kull darba li hemm xi ħaġa simili, jitilgħu. Il-missierna, anke għall-missierna, aħna qed nagħmlu għaġeb issa fuq il-missierna għax ddaħħalniex fit-tiġrib u dik ma tagħmilx sens u ħafna mill-pajjiżi diġà biddlu l-kliem, mhux ddaħħalna fit-tiġrib, għelna fit-tiġrib, kun magħna fit-tiġrib, mhux ddaħħalniex, imma qed idaħħalna hu fit-tiġrib, allura fixklu u biddluha. Imma jien niftakar bl-Ingliż li kienet tgħid il-translation vera eżatta li aħna bil-Malti qatt m'għedniha. Aħna ngħidu, waffrilna dnubietna bħalma naħ-. Dik hi l-kelma kellha tkun, Forgive us our debt as we forgive those who are with us, mhux jiġi kif. Aħfrilna d-dejn, bil-Malti tinqillu soċix, aħfrilna d-dejn. Bħalma naħfru d-dejn tal-oħrajn. Il-poplu Lhudi kull seba' snin kien jaħfer id-dejn ta' xulxin. Fil-fatt l-aħħar sena ħadd ma jissellef għax jaf li ħajfabbruha u ma jħarsellifx. Imbagħad wara s-seba' sena tibda s-sena l-ġdida u mbagħad jerġgħu jibdew iselfu. Qalu jipprovaw jġibuhom lura qabel ma jselfu. Kull seba' snin kienu, mbagħad kien jiġi l-ħamsin sena, il-ġublew u kollox jibda minn zero. Dik kienet mintalità sabiħa Lhudija, eh? Interessanti, ħafna interessanti, x'mentalità kellhom. Ġesù qal, Kuljum agħtina l-ħobż. Bħal m'aħna kuljum, kuljum, mhux kull seba' snin, kuljum naħfru d-dejn tal-oħrajn. U kif naħfru aħna d-dejn tal-oħrajn, inti aħfrilna d-dejn tagħna. It's about money. U aħna m'aħna biex nagħmlu kollox reliġjuż, allura d-dnub tagħna, aħfrilna d-dnub tagħna, diffiċli naħfru tal-oħrajn, imma aħfrilna d-dnub tagħna. Le, le, le, jitkellem fuq bħal m'aħna naħfru d-dejn tal-oħrajn, aħfrilna d-dejn tagħna. Jew x'qed jgħid Ġesù? Meta qed jgħid nagħżlu l-ispirtu tal-faqar, qed jgħidilna biex insiru fqiegħ fqar. Le, ta' mhux qed jgħid. Mhux qed jgħidlek inżal ħwejjeġ li għandek fuqek, ma qed jgħidlek libbes il-oħrajn. Dak li qed jgħidlek. X'qed jgħidlek inti ftaqar u m'għandek xejn u ssir bħalhom? Le! Lil oħrajn ara li jsiru fuq livell fuq l-istess livell tiegħek, li li jiġu fuq il-livell tiegħek, li taqlagħhom minn ġol qiegħ li jinsabu fuqhom fihom huma. Talba Ġesù ftaqar billi sar bniedem bħalna, kien Alla, niżel, ftaqar, sar bħalna biex, biex joqgħod qiegħed bħalna u nifrħu bih madwarna fuq dan is-salib? Le, biex hu jerfagħna u jgħollina fuq il-livell tiegħu. Rrid nieqaf. Ma jistax ikun hemm komunità Kristjana li jkun hemm sinjuri u fqar flimkien. Ma tagħmilx sens. Jagħmel sens jekk ħadd fil-komunità ma jħossu fil-bżonn. Li tidħol fil-faqar, dawk li jidħlu fil-faqar u jafdaw lil Alla f'dik ir-realtà, għandhom is-saltna tas-smewwiet. Ifisser li jħallu lil Alla biss imexxihom u jafdaw lil Alla. Dawk li jafu jafdaw lil Alla kienu jissejħu Għanawin fl-Antik Testment, kelma li l-Madonna nassoċjawha magħhom. Għanawin, dawk li kienu ma kellhom xejn, kellhom fqar u kienu jafdaw lil Alla. Li inti tkun ta' għanawin, dawk li jafu jgħixu daqs l-oħrajn, mhux aħjar mill-oħrajn, u jafdaw lil Alla, dawn kienu huma xhieda tal-qawmien. Dawn jirreġgħu jgħinu l-kwalità tal-ħajja tal-oħrajn. Hienja għaliex? Għax issa huma mis-Saltna tas-Smewwiet. Jiġifieri għax issa jafu li huma qegħdin fi ħdan il-Missier, għax jafu li Alla huwa dak li se jgħinhom. Huma jafu li huma se, bħalma ħa jgħinu lil oħrajn, jafu li Alla se jgħin lilhom. Allura jafdaw. Ma jqogħdux jinkwitaw, U se nagħti nofs ġidi lill-fqir u mbagħad itirqalali xi ħaġa? U s-sigurtà? Dik hi l-problema tal-bniedem. U dawn huma dawk li jafu li Alla jieħu ħsiebhom. Il-beatitudnijiet huma kollha fil-plural, u din prinċipalment, mhux singular, fil-plural. Mhux ħini inti, wieħed waħdu ma jista' jagħmel xejn. Din possibbli meta hemm komunità sħiħa tagħmilha. Ma sseħħx jekk hemm raġel wieħed, mara waħda tagħmilha, individwu wieħed jagħmilha, dejjem fil-plural. Jekk persuna waħda tagħmel dan, ma jiġri xejn. Trid tkun komunità sħiħa. Xi jfisser dan kollu? Ħa nikkonkludi. Ifisser Inkunu nies li nieħdu r-responsabilità fuqna li naraw li kulħadd huwa kuntent. Il-kontentizza tal-oħrajn hija responsabilità tiegħi. Li nara li l-oħrajn huma kuntenti u ma jonqoshom xejn. U Alla naf li ser jieħu ħsiebna. Temmen li Alla huwa Missierek inti? Temmen li Alla huwa Missierek? Qatt esperjenzajt Alla bħala Missier jieħu ħsiebek? Għax kieku hemm qinut li qed tgħid li Missierna fl-arja, fl-arja ta' vera. Din il-beatitudni hija possibbli, jekk din il-beatitudni hija possibbli, imbagħad nispjega din il-beatitudni kull darba ma niġu l-oħrajn, din hija possibbli għal għal beatitudnijiet l-oħrajn. Hemm xi ħaġa li hija importanti ħafna biex nifhmuha u nieħdu biha llum. Din il-beatitudni hija fil-present tense.

Dan huwa l-ewwel messaġġ tal-lejla. Għamilt kważi siegħa. Ehm, dan għalija adrenalini, asħat nifs sew, sakemm qed nippaċpaċ magħkom għax. Eh, hija realtà li għandha l-qawwa li tbiddel is-soċjetà. Din għandha l-qawwa li tbiddel is-soċjetà. Taf kemm hu sabiħ li tmur tagħmel ġimgħa eżerċizzi u jiġi l-kappillan jtik 200 li ewro. Tmur lura u tmur għand Father Giovan, għandu 30 sena, nofs l-età tiegħi, is-superjur tiegħi, u ngħidlu hawn Giovan tawni 200 ewro. Mbagħad imur xi mkien ieħor u tawni daqshekk u tawni daqshekk. Kull darba mmur u nagħtih kollox. Imma l-bieraħ xebbilu qal li għandu bżonn xi ħaġa qed il-lidin nagħmel reklam. Xi ħadd eħe isma' xi ftit blades għax m'għandix blades. Taf x'differenza ta' ħafna. Taf x'libertà nħoss li għandi jiena. li m'għandekx, jew forsi għandkom għax tgħixu bħala komunità żgħira. Ma tafx x'differenza ta' bda jiġi le mhux hawn, kont qed ikun kien hawnhekk l-aħħar l-aħħar darba waqt ikellem ma' koppja għax kellhom jiġu ma ġewx. U u ħabbat il-bieb u ġie xi ħadd u naf minn hu, naf minn xi xaddej, eċċetera. Tlajt fuq, naf li xi ħadd tani 50 euro għall-quddies u kienet għadha fuq, bort bat ħadd ħaġbi. Imma x'libertà hemm ta' taf xejxin, taf x'kuntentizza hemm fil-qalb meta tgħix fuq dan il-livell. Jekk jirnexxilek tgħix dan il-livell, imbagħad il-beatitudnijiet l-oħra jiġu weħidhom. Imma dik narawha għada. Good night.